Erm me startee school secondary school no ɛna nyankopɔn nsa baa me so awurade de me yɛ nneɛma bebree wɔ secondary school fa me so ewini ɔmo a wɔfrɛ saint ɛna ade ade nti ɛɛ menya gift bi ɛɛ visions meda Metaa hu visions, heaven and hell ne nneɛma bebree but previously na mente aseɛ but uh, a time came a mmerɛ a megu so no uh, mebɛtee nneɛma ase na uh, recently vision bi a Awurade dan no adi kyerɛ me bɛyɛ one month ago in fact ɛyɛ very serious ana mese ɛne ɛnɛ mɛba ha na mabɛka n'atiefo nso ate. Na mpakyɛw vision no deɛ mehuiɛ no yɛ about spiritual world, satanic world, demonic world. Ɛna meda hɔ na mesua bible, nti mesua bible no ana ɛyɛɛ sɛ m'ani kum, ɛna mese no ɛneɛ ma menkɔda eh, me bɛɛd so kakra. Te meda bɛɛd no so ara, ankyɛ bɛyɛ one to mi eh, two minutes, ɛhɔ ara pɛ na ayɛ sɛ me spirit no ɛrefiri me mu. Enti mekɔpie baabi, gate kɛseɛ paa, ba ɛhɔ no yɛ very dark. Ana man bi frɛ me sɛ memmra. Man no ɔyɛ thick tall, in fact ne ho yɛ fɛ paa. I don't know sɛ if ɔyɛ angel or what, but ɔyɛ very thick tall, ne ho yɛ fɛ. Nti ɔfrɛ me se memmra na ɔse ɔrekɔkyerɛ me adeɛ bi. Nti ɔkaa sɛ Satan wɔ ward akɛseɛ mmaako mmaako three, that's marine ward, satanic ward ne demonic ward. Na na marine ward no yɛ atumi a wɔwɔ nsuo ase. Na wɔn panin paa ne Maame Wata. Ana yɛsan wɔ demonic ward na demonic ward no nso yɛakyekyɛm bebree. Ebi yɛ heavry ward a ahonhom tete hɔ, ahonhom akɛseɛ akɛseɛ, wɔn na yɛfrɛ wɔn principalities. Na saa ahonhom wei ɔka kyerɛɛ me se wɔn a wɔwɔ saa ɛsoro hɔ no wɔn na wɔsi akristofoɔ a wɔyɛ weak mpaebɔ ho ho kwan. Yɛwɔ Kristofoɔ bi a wɔyɛ weak because of bɔne nketenkete bi a wɔyɛ. Nti wɔbɔ mpaeɛ a, saa ahonhom wei nya tumi si wɔn mpaebɔ ano kwan. Ɛna saa ahonhom wei korɔ no a yɛfrɛ wɔn principalities no, eh, the partial world, wɔn ho ɔden. Nti even ɔteneneeni abɔ abrabɔ tenenee a wawu a Nyame asoma n'abɔfoɔ se ɔmmɛfa nisuo nkɔ soro no, saa ahonhom wei tumi pɛ se wɔsi ɔbɔfoɔ no kwan, nti wɔn ne ɔbɔfoɔ no struggle, nti mmerɛ a ɔrekyerɛkyerɛ me no, ɔkyerɛ me adeɛ bi ara sɛ ne soul bi awu wɔ asase so a, owuiɛ na ne honhom firi ne mu pieɛ, ne honhom firi ne mu pieɛ na ɔbɔfoɔ bɛsɔ ne nsa sɛ ɔde no rekɔ, na ɔde no duru one ward, yɛwɔ. ahonhom akɛseɛ, demons, a wɔn ho ɔden, in fact, wɔn ho ɔden, demons no bi ho ɔden se Nyame abɔfoɔ. Nti, mmerɛ a abɔfoɔ no, na wɔyɛ tere, wɔn de maa no rekɔ no, wɔn duru one word, na wɔn mpɛ se wɔn de maa no bɛtwam. Ɛfiri sɛ, wɔn se maa no ho wɔ nkekaeɛ bi, ɛnsɛ se ɔkɔ heaven. Ɛfiri sɛ, the main mission, ɔbronsam botaeɛ nyinaa ne se, ɔmpɛ se Ɔkra baako koraa bɛkɔ Nyame ahenni mu. Enti woatena asase so akora abɔ abrabɔ trenee a abɔfoɔ bɛfo akɔ w'ahenni mu no, that principality world a ɛyɛ Persia world a wɔwɔ ɔsoro wei, wɔn ne abɔfoɔ no ko struggle sɛdeɛ wosuro no wɔbɛgye afiri wɔn nsam. Na baabi a ɔde me kɔɔ last, a ɛhɔ yɛ hu ne Satanic World. Ɛhɔ ankasa na Ɔbronsam wɔ. Yɛfrɛ hɔ The Devil's Domain or Satan's Domain. Na ɛhɔ no, ɔde me kɔeɛ no, ɛhɔ so, na ɛhɔ yɛ very dark. In fact, ɛhɔ esum kabii. Enti maa na ɔde me kɔeɛ na ne light bi firi ne bo so. Ɛna ɛma me hu nneɛma wɔ hɔ na ɛhɔ so me ntumi nkɔmpɛ ɛso pa wo nhu beginning to the end na ɛɛ saa ɛhɔ no yɛ wɔ cells bebree ɛwɔ hɔ ayɛ sɛ prison yɛ wɔ cells bebree a me ntumi nkawnte na cells cells no cells bi a yɛatwerɛ twerɛ din bi a sɛ din a na ɔma twerɛ no ɔmo de Arabic ntwerɛ na atwerɛ nti na me nte aseɛ nti Mma a na ɔde me kɔe anaa ɔbɔfoɔ no a ɔde me kɔeɛ no na ne ɛrekyerɛkyerɛ me aseɛ. In fact, ɛhɔ so nti yɛduruu baabi no, na souls bebree gu hɔ, nnipa bebree gu hɔ a yɛakyeene wɔn. Ɛna ɔbɔfoɔ no ka kyerɛɛ me se, Aha nnipa a ɛgu ha nyinaa no, wonim sɛ wɔwɔ asase so? Ɛna mese, Ah, wɔwɔ asase so na wɔsaa wɔ ha, ɛna yɛakyeene wɔn. Adɛn nti na wɔwɔ hɔ a yɛakyiri ne wɔn? Ana ɔse ntwerɛ no a yɛatwerɛ no yɛnte aseɛ? Saa word no duru a eh, yɛmfa ano na communicate, yɛmfa ano na kasa. Deɛ wobɛdwen wɔ wo tirim biara wɔn te na wɔama wo ɛho mmuaeɛ. Nti medwen me tirim sɛ, ah, se wei mo wɔ asase so a, adɛn nti na wɔn aba ha? Nti mmerɛ a medwen saa na man no, ɔno ɔbɔfoɔ no ka kyerɛ me sɛ, wei mo nyinaa wɔ asase so. Na bebree yɛ Kristofoɔ a wɔwɔ ha. Na saa cells no a wɔgu no yɛ adwamanfoɔ cells. Ɛna mehu demons bebree a wɔhyɛ wɔn so na yɛachaine wɔn. Ɛna demons no a wɔhyɛ wɔn so no make sure sɛ soul baako koraa escape mfiri hɔ mpue. Demons no ho hu wɔn ho thing mentumi nkɔmpɛ o mentumi I can't compare those demon and I can't describe it mentumi nkyerɛ ɔmo su ɔmo ho yɛ hu na ɔmo yɛ different different demon ebi kita boyɛ anim ebi kita different different demon na ebi wɔ aso na ebi yɛ ntiatia all kinds of demon ana ɔmo hwɛ ɔmo so na ɛhɔ yɛ Saa di mu, woda saa cells wei a, wogu so wɔ wiase, wodware, wosra, wokɔ adwuma, woyɛ deɛ nipa biara yɛ. Nanso spiritually, woda saa cells hɔ. Enti saa cells hɔ da hɔ a, deɛ demons no bɛka se yɛ no, ɛno na wote wiase a wobɛyɛ. Nti ɔbɔfoɔ no ka kyerɛɛ me se, wɔn a wɔgu hɔ nyinaa no yɛ nkurɔfoɔ a, anaa nnipa a wɔwɔ wiase a, Wɔgu adwaman cells wɔ ɔbronsam kingdom ha, na deɛ demons no bɛka sɛ wɔnyɛ no, ɛno na wɔyɛ. So they are forced to do it. Ɛnyɛ wɔn nne wɔn ho biom. Ɛna ɔka kyerɛɛ me sɛ, wote asase so a, edase wowo nipa no, Honhom Kronkron na ɛkɔntro wo, anaase demons na ɛkɔntro wo. Obia nni hɔ a ɔte asase so ha a, Honhom biara nkontrol no. Sɛ woyɛ Kristo na Honhom Kronkron baa so na wodi bɔne a, wo grieve Honhom Kronkron no, enti ɔtwe ne ho pɛ. Demons must take over. Ɛna demons wɔn bɛ take over spiritual, wɔn de wokɔ hyɛ cells. Enti wɔn a wɔn nam bɔ adwaman ɛyɛ sɛ nneɛma no nyinaa, they are being forced. Yɛhyɛ wɔn ana wɔn yɛ, ɛnyɛ wɔn pɛ. Ana na saa fornication cells wɔ no, na youthfoɔ no dɔɔso Youth no mmabunu no dɔɔso wɔ hɔ. Mmabunu no dɔɔso bebree. Ɛna mmabunu no ɛɛdɔɔso no, emu mmaa nso na ɛdɔɔso. Mmaa bebree nam sɛ, Ei, te nnipa wei nyinaa gu asase so sɛ a, ɛnneɛ sɛ asase so nnipa nyinaa na wɔ ha a, ɛna ɔse wei mu nyinaa gu asase so. Na mmom wɔn abrabɔ a wɔrebɔ no, ɛyɛ demons na ɛrecontrol wɔn. Ɛna Obiee university bi wɔ Ghana kyerɛ me, ɛso, ɛyɛ university ɛso pa wɔ Ghana ha, ɛso, na university no anim no spiritual world no ɔma twerɛ uni eh, eh, eh, immorality, it's like eh, university no honhom no, wonya wura hɔ pɛ, sɛdeɛ ɛteɛ biara no wobɛhyɛ aseɛ abɔ adwaman, na ɔka kyerɛ me sei, saa nkurɔfoɔ mu wɔ university ha bebree, gu saa cell the cells of fornication no ɛna ɔsan de me kɔɔ cells foforɔ ɛno nso yɛ drunkenness. University no ɛwɔ ɛwɔ Ghana ha ɛhefa? Paakyɛ ɛwɔ Ghana ɔkyerɛ university three mmienu wɔ Accra baako wɔ Kumasi. I see.
Akɛseɛ paa.
Fa so. Nti ɔka kyerɛ me sɛ ɔmo ɔmo wonya wura hɔ pɛ na Kristo nkitaa mu yie a spiritual yɛ bind wo. de wo kɔhyɛ hɔ. Ɛnna ɔsan de me kɔɔ. Sɛ wokɔ Search University no, na sɛ wo mu duro wɔ Awurade mu no wɔ fam a. Ɛwɔ fam a. Na spiritual wɔn akyekyere wo.
Wonya wura hɔ a, spiritual wɔn bɛkyekyere wo na woatɔ adwaman mu. Nti adwaman no a wobɔ no, ɛnyɛ wo pɛ. Wopɛ sɛ wogyae, nanso wontumi nya ɛfiri sɛ demons na ɛcontrol wo life ɛma woyɛ. Ɛfiri sɛ spiritual wohyɛ wɔn nsa, woyɛ hwee nyɛ yie. Ɛnna ɔsan de me kɔɔ nsa deɛ. Na nsa deɛ, nnipa bebree gu hɔ. Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ, Yɛaha wɔn a wɔwɔ ha nyinaa nso gu asase so, na wɔn nyinaa nso, obi wɔ hɔ a wɔn, ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ, wɔn nso obi wɔ hɔ a ɔnom nsa a na ɔresɛe, ɔpɛ sɛ ogyae nso ontumi nnyae. Ne nyinaa ne sɛ demons no na ɛhyɛ wɔn ma wɔnom nsa no. Obi wɔ hɔ a anɔpa tuutuu sɛ wakɔ bi aba a, na wɔnom nsa. Ne nyinaa yɛ demons no na ɛhyɛ wɔn. Enti wɔkyerɛɛ me cells bebree. Abɔdamfoɔ cells ɛna ɔsi wei mo nyinaa wɔ wiase nanso demons no ayi wɔn soul abɛkyekyere ato a ɛna wɔn apossess body no te demon no deɛ ɔpɛ te body no yɛ no ɛna ɛyɛ te body no nkɔ didi bolas na ɔkɔ didi bɔ body no nom gutter mu nsuo na ɔnom nti deɛ demons no bɛ control wɔn sɛ wɔnyɛ no ɛno na wɔn ɛyɛ nti cells no dɔɔso bebree na ɛmmerɛ a ɔkyerɛ me cells no bebree ɛwieɛ no ɔde me kɔɔ. baabi a ɔka kyerɛɛ me se aha yɛ cells baako a ɔbonsam ani ku ho paa. Ɛhɔ yɛfrɛ no weak pastor cells. Asɔfoɔ, gyenu pastors, wei nyɛ false prophet, gyenu pastors a Nyame afrɛ wɔn a wɔwɔ asase so ha no a bɔne bi a wɔn adi nti no ɔbonsam anya kwan akyekyere wɔn ahyɛ hɔ. Na ɔka kyerɛɛ me se bɔne a wɔn di paa a ɛtumi ma wɔn ba ɔkɛseɛ yɛ dwamaabɔ. na mihuu ɔkyerɛ nnipa bebree, na m'adamfo sɔfoɔ bi a na ne hyɛ nyamesom ase wɔ sukuu, mehuu ɔno nso wɔ hɔ bi. Enti eh, after the vision, mefrɛ no ka kyerɛ no sɛ, Masa, sei ne mahu, na adeɛ no a mahu no, eh, eh, ɔbɔfoɔ no ka kyerɛ me sɛ, wohyɛ hɔ bi a, one, wontumi mmɔ mpaeɛ, wontumi eh, mprikyi the gospel, Wontumi nyɛ fasting da biara bɛ feele last a saa na obi nda ɛna ɔse from last week saa na ɔfeele ɛnam sɛ ɛneɛ ɔmmɔ mpaeɛ firi sesei ne mahu nti ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔbɔ mpaeɛ na saa particular cells no ɔbronsam ani ko ho ɛfiri sɛ papa nka kyerɛ me sɛ deɛ nti ɔbronsam ani ko that particular cells no sɛ all those pastors asɔfoɔ no ma wɔn nyina kita nkurɔfoɔ destiny a sɛ wɔgya wɔn ma wɔn pie ba a ɛbɛ ɛbɛma ne kingdom abɛ fam nti ɛno deɛ ɔbonsam ani kɔn pɔn pɛ sɛ obiara bɛfiri hɔ aba na demons no nso wɔn hwɛ ɛhɔ deɛ no wɔn yɛ wɔn yɛ different demons wɔn ho ɔden wɔn ho ɔden paa ana wɔn hwɛ daa cells hɔ na daa cells no every day ɔbonsam ɛma list of people ɛɛ eh, yɛ wɔ demon bi ɔna yɛ in charge of eh, death, he's the demon in charge of death, nti every day ɔbonsam twerɛ list of people from each cell, cell bia no ɔtwerɛ nkurɔfo bi ɔmu gu cells hɔ din ɛde ma the demons in charge of death no ɛse ɔnkɔyi wɔm ne ɔnku ɔmu nyinaa, nti wote asase so na every day yɛtwerɛ wo din ne yɛku wo a you have to leave this world. Ana ɔbɔfoɔ nka kyerɛ me se yɛwɔ nipa bebree te asase so a ɔmɔ wu. Enti woanyɛ lucky a spiritually wɔn kum wo a wobɛwu instant anaasɛ wɔn bɛma wo some days, one day, two days anaa one month anaa any other day bi a wɔn pɛ sɛ wɔn de ma wo bia. Wɔn bɛtumi de ɔkra no a wɔn aku no dada wɔ spiritual world no akɔma car, akɔma armed robbers, akɔma ɛkwan bi a wɔn pɛ sɛ wɔn fa so kum bia. Sɛ wɔn aku wo honhom deɛ you have to leave this world and come to the. Enti ɔka kyerɛ me se owuo no a. Ɔmmbɛku no. Ana Liz no, ɔkyerɛ anɔpa foɔ din, awia, anwummerɛ na anadwo. Enti yɛwɔ wɔn a yɛku wɔn anɔpa, yɛwɔ wɔn a wɔku wɔn anwummerɛ, yɛwɔ wɔn a wɔku wɔn awia ne anadwo. Nti obi wɔ hɔ a, anɔpa yi ɔnenam hɔ, biribi anyɛ no, but spiritual world, yɛaku no. A tam a yɛde ama no yɛ ebia one day. Nti obi wɔ hɔ a, aka no one day, ɔnyare, ɔnyɛ hwee, but ɛsiane sɛ yɛaku wo spiritual world nti, you have to leave this world. Mfa nti pakyɛw Kutam de bɛma nsɔremma wɔ Ghana ha nyinaa sɛ wɔn mmɔ mpaeɛ ma wɔn asɔfoɔ. Asɔfoɔ bebree egu ɛhyɛ hɔ bebree mintumi nkan bebree na ɔbɔfoɔ nkan sɛ wei mu nyɛ fake pastors o. They are not fake pastors. They are genuine pastors. They were called by God. Nyame na afrɛ wɔn.
Wɔn ama wɔn spirit of lust. Lust a yɛ cage wɔn. Yɛama yɛ cage wɔn. Ɔse bɔne a ɛtumi de wɔn ba hɔ paa yɛ adwaman. wo ne woyɛ ɔsɔfoɔ ne obi kɔ da bi a ɛɛ saa wei ne bɛbaa so ana ɔkyerɛ me sɛ marine ward no ɔbonsam ama maame wata command strictly command ɛsɛ wɔn fa nnipa bebree mmerɛ wiase ɛmaa yɛ wɔn ho ɔfɛ nti reverend nnipa bebree mɛtumi aka sɛ about fifty percent of nnipa a yɛdwene sɛ wɔn yɛ nnipa no wɔn nyɛ nnipa nti wobɛhu ɔbaa bi ne ho ɔfɛ Ɔnyɛ nipa. Yɛasoma no se ɔmmɛ ɔmfa mmɛhwe ase. Na ɔde me duruu baabi no, ab demons akɛseɛ kita books bebree. Demons akɛseɛ. Vision no ɛdɔɔso. Mesɔre a metwerɛeɛ no, adeɛ kyeeɛ ne deɛ metwerɛeɛ no ayera. But then mewɔ mu na menni obiara na ɛwɔ hɔ. Me nko ara na mewɔ but. Book no a wotwerɛ, wosɔre a wotwerɛ wɔ mu no. Deɛ metwerɛ vision no nyinaa wɔ mu no, mehwehwɛ, metuu me books nyinaa. Mahu metum books nyina ntsi mesaa faa book wei ana mesaa faa deɛ mekaaɛ no ana metwerɛ wom metwerɛ ne nyina ntsi ɔka kyerɛ me sɛ wa release mmaa ana afei wa sɛ release mmɛɛma bɛɛma na dɔɔso afiri spiritual world abɛ wiase ɛɛbɛ ma kristofoɔ ne asɔfoɔ ahwe ase na mmɛɛma no ɔmo dwumadie ɔmo bɛ di ne sɛ ɔbronsam ama ɔmo sika wa yɛ ɔmo adefoɔ Ana seesei Bible sɛ wiase bɛkɔ awiei a ahokyerɛ bɛba nti Kristofo a wɔn nam ahokyere mu no especially mmaayewa no na saa mmarima no a yɛ release wɔn afiri ɛpo ase reba no wɔn si kɛntɛn na wɔn akɔdu wɔn akyi na wɔn de wɔn ahwe ase nti ame age cage nnipa bebree ɛwɔ spiritual world Na book book bi a na demons kita no saa books no demons ɛyɛ group of demons saa books na wɔn kita ne nyinaa yɛwɔ all the genuine christian din wɔm akristofoɔ wɔn yɛ genuine nyinaa din wɔm ɛna ɔbronsam afa demons a wa command wɔm the devil have mission on earth every day bia no ɔtwerɛ the list of nipa demons ne mmara mo mmɛhwe ase and Sɛ woantumi ankɔmplehye wo work a, punishment wɔ hɔ a wɔde bɛma wo. Wotumi akɔmplehye nso a, yɛ wɔbɛma wo promotion. Enti ɔbronsam bo afu. Ɛna ɔbɔfoɔ no sɛ, Menim deɛ nti a ɔbronsam bo afu saa, n'ani ayɛ kɔ. N'ani ayɛ kɔ na ne bo afu. Ɔse ne mission ɛwɔ wiase ne sɛ ɔmpɛ se ɔkra biara benya Nyankopɔn Ahenni. Sɛ wo koraa wabɔ abrabɔ pa a wopɛ se wokɔ Heaven no, ɔpɛ se wusiw kwan. Ɔbɛtotow ano ne ɔbɔfo no ako saa se, Ɔkra we me dea, efisɛ ɔwɔ wiase na otwa ntorɔ. Adɛn nti na ɔkɔ Ahenni mu? Ɔwɔ wiase na ɔyɛ sei, ɔwɔ wiase na ɔyɛ sei. Enti ne mission ne sɛ ɔmpɛ sɛ ɔkra biara bɛkɔ nya ɔsoro ahenni. Enti da biara no ɔwɔ mission anɔpa awia wɔ ɔkɔmande demon strictly sɛ ɔmo mmɛ wiase ɛma asɔfoɔ ɛne akristofoɔ ɛmɛ fɔle. Na saa book no a yɛwɔ akristofoɔ bebree din wɔ mu no da biara no ɔma the list of names of akristofoɔ all over the world na wakɔmande infact demons dɔɔso demons ɛbɛyɛ over thousand times nnipa a ɛwɔ wiase. Enti sɛdeɛ ayɛ a da bi ara fele sɛ Nyame abɔfoɔ wɔ hɔ no, ayɛ a fa hyɛ wo tirim sɛ demons nso bɛn. Na demons no bɛnya kwan nta wo a ɛnam bɔne a wobɛdi so. The only loophole a wɔbɛnya kwan de awura mu yɛ bɔne a wobɛdi. Demon nso dɔɔso, enti yɛwɔ nipa baako mpo a demon bɛyɛ thousand na edi n'akyi. Sɛ wokan Mark chapter five a, Bible se mmaa no a na wɔabɔ dam wɔ wɔ Gadara no, ɔse, Moyɛ ahe? Ɔse, Yɛdɔɔso, yɛyɛ two thousand. Nipa baako pɛ o, enti demon dɔɔso bebree, enti ɔbonsam soma demon aba nkyɛn a, in fact, ɔsoma demon sɛ wɔn ho ɔden na wa command wɔn strictly, ɔde abufuo, sɛ woamma wei amfɔle a, Nti ne maifoɔ yɛ adwuma nti na wɔn a wɔyɛ adwuma ma ɔbronsam wɔn yɛ adwuma ɛfiri sɛ wanya punishment yɛde bɛma no wontumi nni so. Ok before wo bɛ toa so no eh wo hwɛ Facebook a wɔn a wɔn hwɛ yɛn Facebook sɛsi a no eh lady bi a confirm bi ama ɔse yɛfrɛ no eh Janet Ampadu ɔse ei Reverend that's why I can't stop sleeping with guys ɔse ɔwɔ 26 years ɔse I'm 26 years and I have slept with 35 men. Wow.
Twenty six years o, wɔne mmɛma mako mako aduasa num na ada. Yeah. And it is confirming what you are saying. Yeah. The reverend eh, eh, fo- fornication cells ne deɛ youthfoɔ ne dɔɔso Hmm. na before a wobɛfiri cells no eh, mebusa wɔfoɔ sɛ de- before a bɛfiri wobɛyɛ dɛn na woafiri cells hɔ ana ɔse sɛ wo nenam wiase a before a bɛtumi escape from cells no agye sɛ a very powerful genuine man of god abɔ mpaeɛ ama wo a deliver wo nti yɛ deliver a pɛ wo bɛ vanishye wo kra no bɛ vanishye ɛbɛ yera afiri cells hɔ anaase eh, Nyankopɔn nipa bɛ ka Nyame asɛm na aka wakoma no aka ah ma repent wo nya nu ho a pɛ ɛyɛ so soul no vanishye from the cells wow nti eh, Reverend Pacho vision no Deɛ nti a mambaa akɛseɛ sɛ vision no wobaa mu. Really?
Wobaa mu paa.
Na baabi a wobaa mu no, wɔnse mede kan kaa se demons akɛseɛ bi kita books of uh, of genuine Men of God, Christians, yeah. genuine Christians. Na saa genuine Christian ne genuine men of God no, de bia no saa book no wɔn kita no, yɛwɔ list of people a yɛateke sɛ monkɔnkɔ meki, monkɔnkɔ ma wɔn nhwe ase. Nti da bia demons no a ɛbɛsoma wɔn no, ɔ- ɔ- wɔn they are coming with power. Enti woyɛ Kristoni na wommɔ mpae a, anɔpa Bible sɛ yɛmmɔ mpae a yɛ mmerɛ. Woyɛ Kristoni na ammɔ mpae na da bi adidi na wada a, eh, wowɔ problem. Mm. Because sɛ wokɔhu demons ne ahonhom ayɛ na wɔn dele a, Reverend tam wɔ hɔ a, ka mɛka the, the three kingdom of the devil. Ɛma deɛ ɛbɛtoa so, ba deɛ toa so. Nneɛma a ɛwɔ hɔ. Because marine spirit no obi von ɛne eye lashes ɛne deɛ yɛde keka yano. Mɛgya mɛnfiri me deɛ no ɛbɛba no so Nyame adom a na akyi but kɔ wo so mose na me din wɔ he? Mepaakyɛw eh demons na ɛkita books akɛseɛ no eh ɔmo wɔ din of genuine pastors and genuine Christians na ɔkyerɛ me wie ɛna ɔse wei mu nyinaa no yɛwɔ people of eh nnipa bi a yɛtake wɔn everyday bea no, Ɔbonsam ama wɔn kɔmaa sɛ wɔnkɔ na wɔmfɔle sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛnya wɔn so aba Ahennie hɔ. Na Ahennie hɔ, yɛka se yɛtwerɛ din se yɛnkɔku na yɛbɛyi firi cells hɔ a, yɛmfa dadeɛ nto wo mene mu. A, demons no drage wo wɔ fam. Baabi a cells no wɔ no yɛ different from hell. Ok, ɛbɛyɛ firi Accra kɔ Kumasi. Na ɔbonsam domain hɔ no, ɛhɔ yɛ basaa a sɛ Mecca dadeɛ. Nti wɔn bɛ bɛ drag wo soul no saa akɔ to hell. Nti ɛnyɛ ade woto hell pɛ a, ɛkyerɛ sɛ spiritually wawu. You have to die on this earth. Nti wowu pɛ a, wobɛte w'ani na ada hell, firi sɛ spiritually yɛde wo ato hell. Na mesan hu book kɛseɛ bi, yɛfrɛ no The Judgement Book of Satan. The Judgement Book of Satan. Saa book no ɛso na yɛde red ink na atwerɛ. Ɛna ɔbɔfoɔ no ka kyerɛɛ me sɛ wei ɛnyɛ pen o, ɛyɛ mogya na ɔde atwerɛ. Na ɔbue book mu no, ɔbue saa book no, ɛnde ɔbronsam ankasa na ɛkita. Ɔbue mu no ɛna ɔse Ɔde Ne bo afu na ɔse, These people, I must deal with them. As for this one, ɛno deɛ ɔno ankasa na ɛkita, the devil himself on his throne, ankasa na ɛkita book no. Ɔkura book. Ɔkura book kɛseɛ. Okay. Ɛno yɛ quite different from other books no a demons no kita no a the genuine Christian din wɔ mu no. Okay. Wei deɛ ɛyɛ specific book bi a ɛso na I can't describe it. Ɛyɛ hu na obie mu pɛ na ɔse this people I must deal with them this people I must deal with them nti obie mu na ɔbɔfoɔ ma me hu nneɛma ɛwɔ book nim na yɛ countries name ɛte sɛ Ghana Nigeria and other names na under the country names there are specific people edin bi a yɛatwerɛ a sɛ nkorɔfo no according to ɔbonsam they are all pastors Saa nkurɔfo according to the devil no ɔse ɔmo yɛ threat into his kingdom. Really? Ɔmo ha ne kingdom na ɔkyerɛ deɛ nti ɔmo ha ne kingdom. Na ɔbɔfoɔ no ma me hu ɛhɔ yɛ sum nti obue book no koraa onhu ɛna book no mu yɛ black nti wamfa light a ɔwɔ ne bo no anto so a wonhu nti ɔde too Ghana din no so. Edin bebree edin bebree na me hu five pɛ a Ɛwɔ ɔbronsam book no ankasa a ɔse ɔmo yɛ threat into his kingdom, ɔmo ha n'ahennie, ne ne mission, ɔmo mpɛ se ɛbɛba mu ama no, na it. First name yɛ hwan?
First name no yɛ Rev. Anthony Kwadwo Boakye. Second name yɛ hwan? Ɛyɛ Rev.
Anaya Osafo. Third name yɛ hwan?
Ɛyɛ Rev. Eastwood Anaba. Fourth name yɛ hwan?
Ɛyɛ Bishop Duckworth Mills. Fifth name yɛ hwan?
Prɔfɛt Nana Sɛɛ Sarkodie. I see.
Toa so. Mpaakyɛw, nti ɔse saa asɔfoɔ wei ɛɛha n'ahennie. Na Rev. Wo na atɔ so mmienu. Na Ɔbonsam ani abere na n'ani abere. Ɔse wɔn ha n'ahennie. Na ɔmaa five reasons nti wɔn ha n'ahennie. Ɔse first one, wɔn bue wɔn ano kasa a, ɛgyegye wɔ ne camp hɔ sɛ, gyata a ne bo afu nti da biara no they are not comfortable at their camp ana ɔmpaebɔ wɔn mpaeɛ no because sɛ wɔn akoma yɛ pure na wɔn live holy life na wɔn abrabɔ so nyame ne nyame ama wɔn tumi nti ɛnyɛ kristoni biara na ɛbɔ mpae kristoni bi mpaebɔ nnuru nyame anim da ɛfiri sɛ wote bɔnem na abɔ mpae ta kristofoɔ call night ɛbɔ mpaeɛ but bɔne atem nti abɔfo no wɔ soro no hodi But this people ɔse ɔmo mpaebɔ de gya to ɔmo ahenni nkɔɔse confusion da biara ɛna ɔse ɔmo preaching ɔmo preach no ɛgye akra kakra bebree wɔ ɔbronsam camp a wakyekyere wɔn sɛ mo kasa sɛn a na ɛtɔ obi akoma so na ɔsakyera a ɛyɛ sɛ sɛ ɔkra no Evanehye. Ebi wɔ hɔ nso a, Nyame tumi fa mo honhom kɔ camp hɔ, kɔ biebie gauge no, because sɛ Nyame ama mo tumi nti, mokɔ na mo bie sɛn a, ɔ ɛɛ, ɔbɔfo no demonstrate kyerɛɛ me, oyi kyerɛɛ me. Mokɔ na mo bie gauge no sɛn a, mo command nnipa no sɛ mo mpie, mo mpie. Ɛyɛ sɛ demons no ntumi nyɛ hwee because you are going there with power. Nti ɔbonsam se mo ha n'ahennie, nti these people I must deal with them, these people I must deal with them. Ɛyɛ se Ɛyɛ sɛ mema wɔn hwe ase. Na mmerɛ a ɔka saa no, ɔgu so reka saa na demons akɛseɛ, eh, another rank of demons, I can't describe them, wɔn hu wɔn ho na wɔn so wa, ɛna wɔn apeɛɛ, ɛna wɔn, asɛm a wɔn kaeɛ sɛ, Master, live forever, we are ready to make these people fall, wɔn kaa no three times, we are ready to make these people fall, wɔn se wɔn bɛnam deɛ ɛdi kan, ahomasoɔ so. ahomasoɔ. Deɛ ɛtɔ so mmienu, the love of money. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, ɔbonsam wɔ journalistfoɔ bi wɔ Ghana ha, ɔyii bi kyerɛ me, journalistfoɔ bi wɔ Ghana ha a deɛ demon possess, ɔbɛ na wɔn so asɛe nkurɔfo wei din, ɔbɛ na wɔn so asɛe wɔn wɔ radio so. Asɔfoɔ num no. Asɔfoɔ num no. Deɛ wɔnyɛɛ yɛ wɔde bɛto wɔn so, wɔbɛhyɛ aseɛ akeka wɔn ho nsɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnipa bɛ lose hope wɔ wɔn mu but these are the people a Awurade pɛ sɛ ɔnam so build ne kingdom ɛfiri sɛ Nyankopɔn mmerɛ no aso, ɔbronsam ahu sɛ ne berɛ bɛn nti ɔpɛ sɛ ɔfa all ways so capture all souls ɔnam afɛfɛdeɛ so ɔnam nneɛma bi so capture all souls but these are the men who are able to stand for God with holiness with ɛ ɛne nti Onyame ani ku wɔn ɔde ɔbɔfoɔ nka kyerɛ me sɛ Nyame ani ku mo ho na deɛ ɔbɛka mo no ɔno aka ɔno Nyame deɛ obi a ɔde bɛka mo deɛ ɔbɛgu n'anim ase obi a ɔbɛyɛ wei firi sɛ Nyame ani ku mo ho paa. Na bikɔ Nyame ani kum wo nso mo yɛ threat to the kingdom of the devil ɛfiri sɛ souls no a ɔno aka kyerɛ wɔn no ɛpɛ sɛ ɔde wɔn nyinaa akɔ hell no mo nam deliverance so mo mpaebɔ so ɛne preaching a mo preach ma nnipa ɛsakyera ɛ ɛma souls no nyinaa ɛfiri hɔ nti demons no kaa sɛ we are ready to go and make them fall Enti yɛbɛkɔ. Enti ɔno na ɔbonsam ka kyerɛɛ no sɛ, Go and destroy them all, go and destroy them all. Ɔka no saa three times. Enti ɔ, ɔka no saa na demons no a ɛwɔ hɔ no nyinaa nso de dede kaa sɛ, Go, destroy them, go, destroy, kɔ, monkɔsɛe wɔn, kɔ, monkɔsɛe wɔn, kɔ, monkɔsɛe wɔn. Enti ade a ɔbɔfoɔ no ka kyerɛɛ me ne sɛ, These pastors in particular must get personal prayer warriors that will pray for them 24 hours. Because na na demons no mehu wɔn no, they are not demons or any pastor can stand them. They are not, yɛwɔ demons bi a nyame abɔfoɔ koraa bi mu. cannot stand them ade sɛ ɔbɔfoɔ bi bɛboa wɔn ɛnyɛ sɛ wɔn ntumi kɔ for instance soul no a na ɔbɔfoɔ no bɛfa na ɔde no kɔ heaven no a na demons no na ɛkɔ no demons no kyekyere soul no demons no kyekyere soul no ɛbɛyɛ one hour whilst I was watching ɛsɛ ɔma soul no nkɔ da Ɛhɔ ara pɛ na another two demons firi soro. Nti wɔn na ɛne saa demons no bɛko yɛ ansa wɔatumi agye wɔn akɔ. Sɛ ɔdi asɛm demons a, sɛ Awurade ma wo tumi paa a, wɔn wɔn bɛmo afɔle. Nti deɛ ɔbɔfoɔ nka kyerɛ no sɛ these people, wɔn Nyame ani ku wɔn. Nti wɔn pɛ prayer wɔ thou intercede for them every day, every night. They, they, they should pray for them strongly. Ɛnyɛ saa a,